שווערע מיליאנען אויב נישט ביליאנען דאלערס ווערט אויסגעגעבן יעדע יאר פון גרויסע קאמפאניס אויף מארקעטינג, מען וויל כאפן די אויג פון א מענטש אפילו אין די היימישע וועלט אין די היימישע גאס אין היימישע פעיפערס. יעדן טאג ווערט אויסגעגעבן אסאך געלט ווי מען גייט און ווי מען שטייט, צו מארקעטן זאל עס זיין א געוויסע פראדאקט, זאל עס זיין געשעפטן, זיי ווילן די מענטש זאל אריינקומען אין זייער געשעפט, אלעס כדי צו קענען כאפן די מענטש. נישט לאנג צוריק האב איך געזען א געוויסע אדווערטייזמענט פון א געשעפט, א געשעפט אין בארא פארק, וואס האט אנגעפאנגן צו מאכן א וויקלי רעפעל, א וועכנטליכע גורל. וואס איז די גורל? אז יעדע איינער וואס קומט אריין אין די געשעפט און ער קויפט איין איז איינמאל א וואך מאכן זיי א גורל די מענטש גייט צוריק באקומען וויפיל געלט ער האט געספענט מען קען עס אנקוקן ס'איז א וויקלי רעפעל ס'איז א גאנצע אלטע אלטע געדאנק אבער באמת ליגט דא א געוואלדיגע חכמה פארוואס ווען א מענטש גייט אריין אין א געשעפט געווענליך א בר דעת א באזעצענע מענטש ער ווייסט בערך וויפיל ער וויל ספענדן און ער קען באשטיין צו קענען ארויסגיין פון געשעפט ספענדן די ווייניגסטע וואס איז מעגליך. איז זענען געקומען דא מיט דעם רייפל זענען זיי געקומען מיט א געוואלדיגע עצה אז די מענטש זאל טראכטן, די ווייסט ס'לוינט זיך מיך יא צו ספענדן ווי מער. די ספענדן טאקע טוט וויי, ער וויל נישט ספענדן אזוי סאך, אבער די ווייסט ס'קען זיין אז ווי מער איך ספענד, אלץ מער גיי איך צוריק באקומען. דאס איז א געוואלדיגע עצה וואס ס'קען צוברענגען אז א מענטש ער דרייעט זיך ארום אין געשעפט, ער זאל נישט זיין אזוי קארג, ער זאל קענען זיך לאזן וואויל גיין אביסל זאל קויפן מער און מער. די עצה געבט אונז אביסל א בעסערע פארשטאנד אין די באקאנטע לשון המשנה לפום צר אגרא. ווען א מענטש טראכט, ער גייט אויפן גאס, רוהט זיך די אויגן. וואס קומט ארויף אויף די מענטש געווענליך אויפן קאפ? ס'איז א שווערע זאך. ס'איז נישט קיין בא'טעמ'טע זאך. הלוואי וואלט איך עס נישט געהאט. אבער אויב מ'איז זיך מתבונן אז לפום צר אגרא טאקע ווי שווערער ס'קומט אן, אלץ מער גייט די ריווארד זיין. און ס'גייט נישט זיין קיין וועכנטליכע גורל, וואס איז נאר א ספק איינס פון איך ווייס וויפיל, דאס איז א זאך וואס ס'גייט הונדערט פראצענט צוריקומען פי כמה אלף אלפים מריבוא רבבות פעמים, וואס דער מענטש גייט צוריקבאקומען ווי שווערער ס'קומט אים אן, אלץ מער גייט ער צוריקבאקומען. מענטשן זוכן היינט געוויסע עצות און סגולות, מענטשן זענען גרייט זיך צו לאזן קאסטן שווערע געלטער, צו קענען האבן אביסל א רואיגער לעבן. כ'וועל נאכזאגן א לשון וואס כ'האב געזען, ממש א. שטארקע לשון וואס דארף אונז באגלייטן וואס די הייליגע שרה פון סטרעליסק האט געזאגט. ס'איז געדרוקט אין ספר אמרי קדוש אות ל' ח, און כ'וועל נאכזאגן זיין לשון. השומר עיניו, איינער וואס היט זיך די אויגן, יחיו בניו, זיינע קינדער גייען לעבן, ויגדלן בלא צער, ער גייט זיי קענען מגדל זיין אן קיין צער, און ויצל אותם על ידי זה ממקרי הזמן. דורך דעם וואס א מענטש היט זיך די אויגן, היט ער אפ זיך און אלע קינדער ממקרי הזמן. א מענטש זאל דאס נאר געדענקן בשעת ס'קומט אים אן שווער. וועט אים עס זיין אוודאי אסאך גרינגער זיך צו קענען עומד זיין בנסיון, און ער וועט פארשטיין אז ווי שווערער עס קומט אים אן, אלץ מער און אלץ שטערקער גייט ער צוריק באקומען, און נאר אזוי קען מען ווייטער אנגיין. איך שטיי פאר דיר, בין נאנט צו דיר,